Uko off day wa. Wadhi- wadhi Desemba Mombasa. iko karibu tu, wadhi kodi Wadhi Mombasa, Mombasa. wadhi lokore dam chumbi, Wadhi kure nam aduogo chumbi. kachalo nade? Iduogo kilokore misongo.
To in Anto kura rachar nikech kaka osani ma igi gi misongo ne. eh, E koro ka wadhi Mombasa jamani. wuod jaburu wanyalo dhi kodi Mombasa dieri, Desemba. wadhi wacho dhok mane?
Ni hosti bwana.
An gi oda moro moro Mombasa. Wee, kata Mm. kiwe ot dhok madwa winjre kocha kuswana uma kendwa. Wana Ekwa wach duogi. Kiswahili inde mang'eny nigi tabu. Eh, an akonyi Ah, ah, Anakonyi. ok itu in maber ber an man gi tabu kwadhi mombasa Eh. ibiro po ni kare an manyalo rwaki mombasa Ah, ok inyal bwana Ah, Ah, jateri nyaka pirates uja bro Beach. bisedu- bisedu kinde mar dhi e lil moro amora Ah, aseyudo kata nyoro ne antie sama ne waiko jaod uh, barak barak oh. eh, kolwa eh, kolowa eh, wuod jaboro nogo mca lakini sawa tu eh, eh. amache nyiso ground mar ng'ato kaka rach koro koro penjo moro achiel chandaga mm. e liete te masedhiye kata liel ka liel mm. nitiere jok moko ma usoga picha mar ng'at motho miywago ni iwinjo to ok gibed kata mana e dho sanduk Aha. giromoni oko Oko mar dala. kidonjo kendo lawi face ne mor Eh. en kendo jaber Kendo wacho ni niya.
En "An nono- miyo." An nono nyaka oda. Moro nonyisa. Eh. An nono nyaka e oda. en nono jakeot Mm.
to gini ma uso to gini 20 bob No wang'o yie. pesani en arrangement mare mar dhiga e dalane koso gigo kolabo gi wuon liel koso pesani wuon liel dhi yudoga Walalala. 2020 ne en ga marga joma ni liel te nigi baj marga moponi 2020 eh ah ya ah no no nyake oda ik okay kuri biro loko eh? obiro loko e liend nga e liend e liend e liend ga moponi ok tawatne En onena ka ng'ato thani pap to se Google e Facebook to se yude to kawo picha to loso ka. Ah, ah. Ouso 20 bob. Kwani wegi dala ma lielo timore ni okia. Okia ga ni ng'ato ni oko ka ma- ma- mandungo gi nyinggi. Ji ne nena nyuola ni. Kok Ah. kamano to enena kolabo ma wuon lielo goyo. Bana jogo onge.
Mm-mm. No. Fr- From nowhere. Didhi Mana dhi kata joka- hindi dhi dhi kata gweng'wa mi time time gini ma wakiai. Maler. E gate langau kama. Kendo an maruoko nyaka Nikech oche. koro wan wadich ei dala warwako welo. Ang'e nyaka gari moting'o oche. or kanyiso nadwa keto ne kad ginene gik miketo Eh. ok onyal tamore nikech Picha mar ok ng'ama ong'eyo otho.
akete en ng'a. nikech ong'eyo ni obiro ywago ng'ano koro mano lit ma en e kodu ma pich maro
koro Wa. jogi ma ok arrangement gi bana gini ok arrangement gi an nawinjo kama macha nyisa niya an no nya- an nono nyaka e oda tiende ni gini dhi e ode pesani Yes, dhi koro konye e ng'ato ode odhi e liel koso odhi e ode to picha to mar ng'ama otho mwabiro ywagoni aore ira diang' mana na diang' lal kod e lo Shaitan. diang' nege Biro loso- wan wane kuyo to ibe chopo aneno ka moro biro ni ma Style mani- mano nowaga no ibe idwa wang'a mano nowaga no abiro ywak mana ni thalo mama mana na, nagol tege mama cha ni ni, ni ohala bwana ok ni dwa thale style midwa thale eh, eh, en ohala e, e, e biashara mar jodala ni koso mare mare en ok orit liendgi gin nyasaye ok bi gwedhogi gi liendgi mondo odhi otim biashara ne liendgi bwana hmm. diketgi machal kamano e liend jomoko ok wabi yienu eh? ok wabi yienu go kad e liendu kugombo liel rit liendu ko kamano to bed kolabo ma pesa ni chopo ni wole an de chikna Ehe. to ng'ama nigi liel bidhi ywagi Eh. ema bedo kod cards gi Yes. basto koro seche ma ang'i moso ji mitero sadaka cha Ehe. to wacho ni gudma eh, eh, Eh, eh. kaw Bao, ma en picha pinje, chiega kata bao, ma picha pinje. chuora koro miya finje finje finje Eh. tamike an kaka Miya ng'ama te. obiro ywagi pesa nochopo tir nyaka in dhi konyo nyithindi kachiel kod jomodong baja kata mi mia abich kata pichano mia ginene anya medo ni siri wi 50 to ma gaudensia ma nyaka rachuonyo ah, ah, ah. obiro timo hala eh, machok ne nyara ndoro east kolwa ward machok nyara ndoro ah machok nyal bedo nyara ndoro okay manya tiende chwil kamacha eh. macha Wajira ni chuyo makare kabisa jawinjira time machal kamago tuwache kabisa. Tuwache tuwache kabisa. Ok en tim maber bwana. Weuru ni jodala ne mo us cards go eko nikech mokwongo gine man gin ting. Mm. Gidhi us gidhi gine gidhi gidhi gidhi chulo